Silav û rêz, ez hêvîdar im hûn baş bin. Di xeleka me bûrî de em li ser tawangê axivîn û me got di xeleka bê de em ê li ser cihê ku tawang bi wan de tê bikaranîn. Niha em bi hev û du re wan xala nas bikin. Cihê bikaranîna tawangê ango kengî tawang tê bikaranîn yan kengî peyvên kurdî tên tewandin, kengî di kîjan babetan de yan di kîjan babetên rêzimanî de peyvên kurdî têne tewandin. Niha bi re sera lêkera gerguhêz ya di dema niha û bê de. Heger lêker gerguhêz be. Heger lê ker ger guhêz be, di dema niha û bê de her dem bireser, bireserê wê lê kerê her dem tewandî. Mînak, Ez xwarinê, ez xwarinê dixwim. Li vê derê gotina xwarin hatiye tewandin Ji ber ku lêkerek ger guhêz li cem me heye ew jî xwarin. Ez kirdeye xwarin bire ser e ango kar li ser wê hatiye kirin, bandor lê hatî kirin, dixwim lêkera ger guhêz e, ger guhêz bêguman ger guhêz yan têper yanî muteedî ye. Dema bê ez ê xwarinê li vir dîs hatî tewandin bixwim. Ez ê girde ê alava dema bê yan hinek navên din lê dikin ne pirsgirêke xwarinê bire ser e û bixwim kişandina ji bo dema bê ye. Xala me duyemîn ev xala yekem bû, xala duyemîn kengî piştî cînavên şanîdanê yên tewandî. Piştî cînavên şanîdanê yên tewandî her dem ew navê hanê yan ew bêjeya hanê tê tewandin. Mînak, vî, zilamî, xwarin, xwar. Li vê derê me ev di orta dika vanoka dinivîsandiye ji ber ku gelek kes Ew e ya resen navê jin li gorî wê dihêlin lê hinek kes wê kurd jî dikin. A resen ew e evî zilamî xwarin xwar lê gelek kes ji dê bila evî dikin vî tenê û ew e tê avêtin ango peyv yan ew cînava hanê siviktir dibe. Li vê derê evî li vê derê î û li vir Î bi dawiya navê Zilam yan peyva Zilam ve hatiye zehliqandin, ew jî di bin bandora vî de yan evî, xwarin, xwar. Evê ji ber ku vî ji bo navê nêr Cînava vî ji bo navê nêr tê bikaranîn û evê yan vê ji bo cîna ji bo navên mê tê bikaranîn. Evê gulê av bide. Li vê derê bi mînak li vê derê evan zarokan yan li evan yan li van zarokan miqate be. Li vê derê peyva zarokan hatî tewandin di bin bandora cînava şanîdanê de wek ku me li vê derê jî zelal kir. Niha em derbasî xala xwe yî sêyemîn bibin. Niha em werin ser xala sêyemîn, me du xalê du xal me gotin, niha xala sêyemîn û li vir çarem, pêncem. Niha em werin xala sêyemîn di çitê me danîye raveker di palvedanê de. Wek ku em nas dikin gelek nav tên kirin ango hinek kes jê re dijin ravek yan îdafe, Gelek nav lê tên kirin, ango di rewşa îdafeyê de yan di rewşa ravekê de yan di rewşa palvedanê de, bêguman girêdan di navbera du peyvan de çêdibe û pirê caran bêguman hinek rewşên awarte hene di kurmanciyê de, ew rewşana ji mînak wek evî zilamî yan vî zilamî car caran Cihên raveker û raveber tên guhertin lê piraniya wê bi vî rengî her dem mudaf û mudaf îleyhî tê wek got erebî de heye di kurdî jî de raveber û raveker heye yan hinek navê din jî lê tên kirin lê got divê ku em vê nas bikin dema di rewşa îdafeyê de her dem navê duyem anku raveker yan raveker Tê tewandin, navê duyem di rewşa îdafeyê de yan palvedanê de ew navê duyemîn tê tewandin. Mînak li cem me Kurê Zînê ê li vê derê heye Kurê Zînê hat malê yan hat bo malê li vê derê ev ê sedemek wê heye ew jî bo ye da çeka bo. Kurê zînê li vê derê kurê raveber e, zînê raveker e. Ji ber vê yekê ê zînê mêyî tewanga ê girtiye. Ango ew nav yan ew bêje hatiye tewandin. Mala. Mala Azadî î xweşik e. Mala Azadî xweşik e. Raveber, raveker, Azadî raveker e. Navê duyemîn di rewşa îdafeyê de ji ber vê jî hat dewandin bi î ji ber ku nav nêr e yan nêrezayê. Wêneyê zarokan, li vê derê navê zarokan ji ber go kom e, bi a in hatiye tewandin û cihê wê wek rewşa rêzimanî rave ker e. Xala çarem li ce me di demên borî de, di demên borî de lê ne her demên borî, dema go kirdeya lêkera, di demên borî de kirdeya lêkera, Ger guhêz Di demên borî de dema ku lêker ger guhêz bi an ku têper bi ew kirdeyê hanê kirde di hundirê hevokê de tê tewandin. An ku di xala berî vê de me çi got? Di dema niha û bê de dema ku lêker ger guhêz be, bi re ser tê tewandin. Lê mîna wan hevoka heger ku bû dema borî ew rewş tê guhertin bi re ser dibe xurû û kirde tê tewandin. Ev jî rewşek wê rê zimanî di hin zimanê din dihene cêr dibêjin rewşa ergertîvê yan argertîv gelek navlê tên kirin ew jî rewşeke bi ziman ve girêdayî. Em ê hin mînaka bînin mînak Min tu dîtî. Niha li vê derê li ce me min girde ye û hatiye tewandin. Ji ber ku di dema borî de yê û bilêkereke gerguhêz re yê. Ehmedî xwarin xwar Li vê derê Ehmedî hatiye tewandin û xwarin xwerûyê nehatî tewandin ji ber ku dema borî de yê bilêkereke gerguhêz re yê. Piştî daçekan Piştî daçekan Piştî daçekan ango piştî herûfê cer her dem peyva kurdî tê tawandin. Dibi ku gelek devok hebin car caran hin peyva natawînin lê weke rê ziman divê ku bê tawandin. Mînakekê em vegerin vê derê yanî em bêjin kurd bi kurd kurmanc bi taybet li hin deveran ne li hemû deveran Em bêjin mînak xelkên Qamişlo yan li dever in, em bêjin Bakurê Kurdistanê bin jî ne li Başûrê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê rewşa tawangê gelekî tê bikaranîn, em bêjin dibêjin em bêjin xelkê Qamişlowan dibêjin Ehmed xwarin xwar û nabêjin Ehmedî xwarin xwar. Lê em bêjin li xelkên Zaxo yan Dihokê dibêjin Ehmedî î pêve dikin. Lê li dever in din hene mînak wek Kobanê bêtir yanî herêma Kobaniyê Bêtir di nava peyvê de tewînên yanî di hindirê peyvê de tewang çêdibe, dibêjin Ehmêd, Ehmêd xwarin xwar. Ev jî li piştî da çekan, xala pêncem li cem e piştî da çekan, me got car caran hinek peyvan natewînin mînak lê li piştî de çekan divê ku peyva kurdî bê tewandin. Divê. Weke rê ziman bêguman di kurmanciyê de. Ew li malê ye. Bêguman hinek devok hene dibêje ew li mal e, lê şaş e ew li malê ye. Ew li gundî dijî, me got hinek devok hene dibêje ew li gund dijî, lê ya rast ew li gundî dijî ji ber ku gund peyveke nêr e û dibê ku î bi î bê tewandin, mal peyveke mêyî dibê ku bi ê bê tewandin. Ji zarokan re got. Ji zarokan re got. Li vê derê ji û a in kom e, ji bo a in ji bo navên kom tê bikaranîn. Lê bêguman ev da çeka hanê jî carina Amêd ser biaxivin. Bi peyva gotin jî vgirê dayê ji ber ku hinek lêker di kurdî de hene divê ku her dem daçek bi wan re bên ji bo ku ew ew lêkera hanê dikarî bi xwe derbibire. Bê gotin, ji devê mirov derkeve divê ku daçekek pê re bê bikaranîn. Ew jî ev lêkera gotin yek ji wan lêkera ye. Ez hêvîdar im ku sûdek jê wergirtibe yan girtibe. Mebesta min ew e bi awayekî hêsan kengî tewang di nava ziman û hevokên kurdî de tê bikaranîn. Bêguman rola herî sereke ne beşek tenê gelek beş rola xwe dilîzin di awayê tewanginê. Tewandinê de yek ji wan tiştên ku roleke sereketê dilîzin yan pê re dibe ew jî lêker in, lêkerên gerguhêz in. Ya dewmîn da çeke awayê palvedanê yan palvedan yan îdafe di zimanê kurdî de û hêdî hêdî em dixwazin bi rastî piçekî xalin bi vî rengî em bêjin zelal bikim û di pê re ez derbasî nava Bi giştî lêkerên kurdî û dema niha û dema bê û hemû cureyên ku bi lêkeran ve girêdayî ne. Lê di vê destpêkê de mirov hin tiştan zelal bike ji bo ku gava dema hevok bêne sazkirin û em di ser awayê hevoka biaxivin û çawa hevokên kurdî têne sazkirin. Divê ku mirov car caran tiştna nas bike wan ji hev û di derxe. Ez hêvîdar im we sûdekê hûn sûdekê ji van xelekan werdigirin, digirin,